Ev bername bi dengê min Ehmed Şêx Mûsê bê pêşkêş kirin. Xeleka Nihan beşê sêyem ji şoreşa Simko Axayê çikak e.

Siyaseta ku Riza Xanê Behlewî di nava Kurdan de dida meşandin û mixabin di vê siyaseta xwe de jî bi ser neket. Ew bû ku duriya pera û serokeşîrên Kurd ji bo aliyê dewletê dikşandin. Heta li ser şehîdbûna Simko jî guman heye ku hinek axayên Kurd xiyanet li wî kirine û ew neçar kirine ku ji bo hevdîtinan xwe bigihîne bajarê Şinoyê. Berdevk û desthilatdarên Îranê ku her tim bi riya xapandin û xiyanetê xwenêzî siyasetvanên Kurd kirine, dîsa jî bi navê hevdîtinên çareseriyê Simko hat razîkirin ku bê bajarê Şinoyê û bi ser leşker Muqedem re hev bivînin. Ji bona wê jî wan biriya Têmur Axa ku bi demekê birîndar bûbû û bi ser destê dewletê hatibû hêsîrkirin, nameyeke ji Simko re şandin û di wê demê ku li gundê Barzan bû, Simko bi çend siwarên xwe re hatin Çiyayê Qindîl û li wir jî bi Horşîd Axayê Herkî re ber bi bajarê Şinoyê meşiyan. Li wir fermandarê bajarê Şino Serheng Sadiq Xanê Nûrozî ew bir mala xwe. Lê hatina serleşker muqedem derew bû. Ew li benda derfetekê bûn ku Simko bi tenê bikişînin dervayê bajarê Şinoyê û wî li wir bikujin. Di dawiyê de bi hiceta pêşwazîkirina serleşker Muqedem li derveyê bajarê Şinoyê di êvara sihê meha şeşan di sala hezar û neh sed û sihî de hat şehîdkirin. Her çend di şer de Simko û siwarên wî gelek kes jê serbaz û leşkerên dewletê jî kuştin, lê vê carê wî nikarîbû xwe ji destê wan rizgar bike. Termên Simko sê rojan li bajarê Ormiyê li veşartî danîn ku gel lê binêrin û Kurdan jî pê bihesînin ku serokê wan hatiye kuştin. Berpirsyarên dewleta Îranê ji bo zanîna wê hindê ku sed ji sedî bizanîbin Simkoyê Ka kuştine. Jina Simko ya bi navê Fexriye Eqbalî ya ku Ezerî bû, anîn ser termê wî û wê jî bi nerhetî ji wan re got, Belê ev zilamê min e Smaîl Axa ye. Ez ji rûyê tuliya wî ya birî dizanim ku berî çend salan ji ber jehra merê ku pê ve dabû bi destê xwe bi kêra xwe birî bû. Dema ku xebera kuştina Simko gihaşt paşatiya Îranê heya heftiyekê şahî û kêfxweşî hatine daxistin û hemû kolanên bajarê Tehranê bi ronahî û gulan hatin xemlandin. Riza Behlewî mezintirîn dijminê xwe di Kurdistanê de ji holê rakiribû. Trajîdiya ji navçîna malbata kemîna malbata Smaîl Xanê Çikak tiştekî hêsan nîne ku di dîrokê de bêj bîr kirin. Malbata ku ji bo doza Kurdistanê gelek bedelên mezin pêşkêş kirin, bi awayekî ku ta roja îro jî desthilatdarên Komara Millî yên, Cinaytekar ji hurmet û giraniya malbata Simko di nava Kurdan de ditirsin. Şehîdbûna qehremanekî mîna Simko bû sedem ku ta pêkhatina Komara Kurdistan ya di bin serokatiya Pêşewa Qadî Mihemed di sala hezar û neh sed û çel û şeş an bêdengiyeke xemgîn li Rojhilata Kurdistanê hakim bû.

Di dîroka Kurdistanê de çend xalên girîng ji destkeftinên şoreşa Simkoyê çikak. Xala yekemîn. Simko di çaxê desthilatdariya xwe de gelek xebitiye ku bi dewletên beyanî re têkiliyên siyasî pêk bîne. Di vê navê de bi taybetî ew bi dewleta Îngilîz û Yekîtiya Sovyêt gelekî xebitiye û têkilî bi wan re danîbûn û bala wan bo ser çareserkirina pirsgirêka Kurd bikşîne lê wan ji ber berjewendiyên xwe yên abûrî û giringbûna cihê jeopolotîk yê axa Kurdistanê bi awayekî wisa nedane pêşniyarên vî serokê Kurd. Simko bêriya Seyîd Taha pir xwestiye ku ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd û pêkanîna dewleteke Kurdî bê berpirsyarên Îngilîz li Iraqê hevdîtinan pêk bîne lê di vê daxwaza xwe de bi ser neketiye. Salên piştî şerê cîhanî yê yekemîn di sala hezar û neh sed û nozdan ta têkçûna şoreşê, rojnameya bi navê Roja Kurd û piştre tenê bi navê Kurd ku organa fermî ya dewleta wî bû, hat weşandin. Roja Kurd An jî Kurd rojnameyeke heftiyane bû. Sernivîserê vê rojnamê Nemir Mele Muhemedê Turcanî zanîbû ku karê amadekirina rojnamê dê weşanxana Xeyret de li bajarê Urmiyê dimeşandin. Her wiha ew ji Şêx Mehmûdê Berzençî bi gelî ku ew baweriya xwe bi dewleta Tirkan re tîne, ji bo vê yekê ew di derbarê Îngilîz û Tirkan de wiha dibêje, Îngilîz û Tirk her du ji bo çareserkirina pirsgirêka serxwebûn û serbestiya Kurdistanê derewan di gel me de dikin. Ew me dixapînin. Îngilîz dixwaze. Davaya Kurdan mîna xulam ji bo armanc û daxwazên xwe yên çewt bi kar bînin û mîna meymûnan me ji xwe re bireqisînin û bi me jî bikenin. Ew dixwazin me li hemberî netewa me şermezar bikin. Ev ne karê min e, ez xiyanetê li gelê xwe nakim. Tirk û Ingilîz her du ji hev xerabtir in. Lê ji her kesî zêdetir Kurd ji bona xwe xerab in. Kurd pişta hev nagirin û baweriya wan çi carî bi wan nayê. Simko bêtirî her tiştî ji xiyaneta axa û begên kurd dilşikestî bû ku di rojên xweş de mîna mêşa li dora şêraniyê li kêleka wî dicivin lê di rojê tengayiyê de xwe ji wî dûr dixistin.

Xaleke din ya herî giring ew karên rewşenbîriyê ye. Simko di çaxê desthilatdariya xwe li bajarî Urmiyê dan weşandin, Yekemîn car di dîroka Rojhilata Kurdistanê de Simko raman bû ku di warê ragihandinê de pêngaveke bêavêtin, Di sala hezar û neh sed û duwazdan li bajarê Xoy, Abdurrizaq Bedirxan bi piştgirtiya siyasî û diravî ya Simkoyê Çikak kovareke mahane bi navê Kurdistan weşand. Her wiha li bajarê Xoy dibistaneke Kurdî jî ji bo zarokên Kurd vekirin ku ev du karên han kîna desthilatdarên Îranê li dijî Kurdan gelekî bilind kiriye.

Berî ku Simko bi awayekî berfireh dest bi şer û şoreşa li dijî dewleta Îranê bike, bi hevkariya Ebdûrizaq Bedirxan û çend kesên din yên Kurd komeleke bi navê Cîhandanî li bajarê Xoy damezrandin. Ew komele komeleke rewşenbîrî bû û bêtir xebatên çandî û rewşenbîrî dimeşandin.

Simko birxebitiye ku bi kesayetî û bi zavên ku li dijî rejîma Îranê serî hildane têkiliyên siyasî danîn. Ew bi şoreşgerê Azerbaycanî Muhammed di nava peywendiyan de bû. Her wiha Simko û serdarê Şoreşa Bakurê Îranê Mîrza xebitîne ku di navbera şoreşa Kurdistan û Bakurê Îranê de dan û stendinên siyasî pêk bînin. Lê guhertinên siyasî ev derfet nedan wan. Ku ev karê dîrokî bigihînin encamê. Belê guhdarên hêja ev bû beşê sisiya ji çîroka şoreşa Simko Axayê Çikake li hêviya me bin di xeleka bê de em ê beşê çaran yê dawî ji we re pêşkêş bikin û ji bîr nekin ev bername her roja şemiyê demjimêr sisê tê dubare kirin di kêfo xweşiyê de bimînin.